Ũmũthĩ ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ, rĩrĩa wokĩra ũkĩraga ũgĩciragia atĩa? You know ta rĩu ũngĩrora rũĩ-inĩ rũrũ ndĩrĩ, tondũ nĩ ngari ndĩrathambĩrio rĩ, haha kando hena macuba maingĩ mũno ma plastic. Nĩ wanyita? Cuba ici cia plastic ta rĩu ona ũngĩũngania rĩ, nĩ ũkũhota kwendia o ĩmwe ciringi ithano. Nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mwanake, we ũrokĩra o mũthenya ũgathiĩ atĩ gũtha gĩũthi atĩ Sportpesa, ũgathiĩ atĩ betting, ũgathiĩ atĩ you know gũ scratch scratch nĩgetha ũhote. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, you don't, to mũhaka ũkĩre wĩke maũndũ mau. No ũkĩre ũrute wĩra waku na kĩo na ũhũthĩre meciria na hakiri iria ũhetwo nĩ Mwathani. Okorwo nĩ rũĩ ta rũrũ ũrona ũguo rwĩna takataka nyingĩ-rĩ, mũngĩanjia NGO ya environment. mũkũheo nginya mĩcaanda na mũrũthambie na mũgathambia njũĩ ingĩ nyingĩ mũno. Ta rĩu he mũtumia njũĩ ũkoragwo barabara ĩrĩa ya Naikuru. Mũtumia ũcio every Monday onganagia cuba iria citetwo nĩ andũ kuuma Naivasha nginya Naikuru. Na nĩ onganagia cuba hakuhĩ rori ng'ima na akendia mbeca nyingĩ mũno mũno mũno mũno. Kwoguo ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, ũrĩa wokĩra ũgĩciragia rũcinĩ nĩguo ũkũhana. He mũndũ ũmwe ĩ, warĩ mũtumumu, ahingũkire maitho ndagĩka nini mũno na kĩrĩa onire tu onire o ndigiri. Rĩu koguo hĩndĩ ciothe ũngĩamwĩrire ũhoro wa kĩndũ rĩ, wamwĩra hena mũtumia mũthaka akũragia rĩ, mũthaka ta ndigiri? Wamwĩra ũrĩa mũndũ ena mbeca nyingĩ akũria nĩ mbeca nyingĩ ta ndigiri? Tondũ no ndigiri onete. Rĩu o nawe ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ndũngĩtuĩka o mũthenya we wokĩra ũrona o betting. Ndũngĩtuĩka we ũracaria njĩra iria hũthũ atĩ cia kuona ũtonga. Ndũngĩtuĩka atĩ we no ũrĩre tũcohi-inĩ twa raithi. Ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, you must change your vision. What do you think when you wake up in the morning? Nĩ meciria marĩkũ ũreciria? Ũreciria o ũrĩa mawĩra magĩte, yet nĩ wona no ũhingũre car wash, no ũhingũre kĩ, na no wanjie maũndũ mangĩ maingĩ mũno. Kũguo ũrĩa ndĩrakwĩra nĩ atĩrĩrĩ, ũrĩa ũgwĩciria rĩrĩa wokĩra rũcinĩ, kĩndũ kĩu nĩkĩo ũgũteng'erania nakĩo. Kũguo tiga gwĩciria maũndũ ma raithi, ũkĩra ũcarie njĩra hũthũ Nĩwanyita? Ũcarie njĩra ĩrĩa Ngai agũkũrathima nayo. Kana nĩ maratathi ũkũngania, kana nĩ macuba ta maya ũguo ndakwĩra ũkũngania. Nĩwanyita? Kwĩna kambuni nyingĩ mũno ũngĩendia. Koguo ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra mũndũ ũyũ mũgĩkũyũ, ũtigane na ũhoro wa ciũthi. Tigana na gwetha ũtonga wa raithi. Ũtonga ũkaga kahora kahora, ikinya gwa ikinya. Kwa hiyo, ni safari na ni lazima ukue ndani yake. ili ũ enjoy. No ũtige maũndũ mau ma raithi ma raithi. Nĩ wanyita? Na ũtige kũhũthĩra mbeca ciaku atĩ cia ũkora ũguo, nĩ ikeno na maũndũ ta mau. Mbeca nĩ gũthikerwo. Ta andũ aya ũrona nduthi nduthi makĩhĩtũka, makuaga mũndũ wa ciringi fifty fifty, na andũ acio ũgakora nginya nĩ mahota gwaka ona estate manyitanĩte. Kwoguo o nawe no ũhote. Kwoguo tiga gũkĩra ũgĩcaragia njĩra cia ũmaramari. Tafadhali, jihimidi kimaisha na ũhote gũkorwo wĩ mũndũ wĩ in control ya maica maku. Cheers.